Merry Christmas to you all. Naute Jesuh na phurmi daihnak hnangamnak cu pumpak chungkhar nan cung cu a tlung ko seh. Kan channel in lunglawm te kan rak kan don hna. Nihin hi December ni kul ni nga thong ni kum kul kum li Christmas ni a si. E, Chinpa pathum nih Mizoram Farkawn khuapa an thahnak kong kan van chim lai. Mizoram Farkawn khuami Pu Sang Kima cu Ni sawmthum thlahra thla thonghnih kum kul kum li cacaw ni khan ni ah Congtui khua lampialnak ah a hliamhma he an hmuh. Mah an hmuh hnu ah Chomphai sizung ah an chiah hnu ah December ni kul ni li thonghnih kum kul kum li ah a nunnak a liam tiah Farkawn khua YMA nih an hun langhter. Farkawn khua pu Sangkima Thattu tiah an min an langhtermi hna cu Taithawm Lal, Bungzung Falam peng Ceu Lian Hum Falam peng tlau hmun Sum Lian Falam peng tlau hmun khua hna an si tiah an langhter. Tlau hmun Bungzung hi Falam peng Zahau tlangtuan ah ummi si tiah kan theih. Taithawm Lian timi pa hi cu Mizoram palek nih an tlaih cang i a dang pahnih Ceu Lian Hum le Sum Lian timi hi Chinram ah an zaam caah kan tlai kho hna lo tiah an langhter. Mah mithattu pathum tiah UMA nih an langhter ning ahcun an chung le Mizoram Vaphai khua ah ralzaam in a rak dormi an rak tlawnnak ah Pu Sang Kima hi an thah, an thah tiah an langhter. Mah cathanh hi Mizoram Farkawn khua UMA nih December ni kul ni li thonghni kum kul kum li ah an lungfahnak an hun langhter. A poi ngaingai Chinmi hi kan lam kan i phit cuahmah. Mizoram nih mah tluk in kan, an kan cawm, an kan hlawm. Ralzaam kan va dor, tangka an kan kawlpiak, ei le din in kan bawmh, fen le ei tiang in kan bawmh. Mah ti i kanmah lila nih Mizoram hi kan va thah hna ahcun Mizoram Mipi nih Chinmi an kan daw duh ti lai lo. Kanmah le kanmah kan i phit dih. Kan lam vialte kanmah kanmah kan i khar dih. Cucaah cun hi mithahnak kong he pehtlai in Farkawn khuapi Mizoram mipi an lung a damnak hnga caah hi pahnih kawlram i a zaammi sum lian le Ceu Lian Hum zong hi an pengtlang hriamtlai bu nih tlaih in Mizoram cozah Mizoram yma palek sinah ṭha tein an ap ding a si. I Pu Sang Kima hi a thihnak a ruang bik cu an velh hnu ah sizung a um tikah Sizung nih an zohfel tikah a thluak ah thi a lu tiah an langhtermi a si. Atu Mizoram far kawn hna ahcun kanmah Chinmi tam tuk kan i dornak, ralzam in kan umtonak a si. Cu far kawn khua mipi an lung a fah ning. Facebook ah tampi comment ah siseh post in siseh Mizoram nih Mizoram mipi nih an hun langhter cio. Farkawn khua hi Kawlram he ramri a si i Victoria Base Chinlung khuapi he aa naihmi te a si i Chinlung khuapi ummi kan ralkap hna zong nih eidin a herhmi sizung an kalnak lam hmunpi a si tiah kan theih. Atu ah Mizoram ah Mahti i Chinmi pathum nih sualnak mithah lai nawn an va tuah tikah Mizo mipi nih ralzaam cungah an lung a fak. Ralzaam hna zong hi zoh sawsawh ding a si ti lo. Ralzaam zong hi cohlan ti ding a si lo. Dawt ding a si lo. Felfai te Mizoram NGO nih mah kong hi a ruah awk si ti tiangin langhternak kha an hun tuah cio. Pu Sang Kima hi Farkawn YMA lei ah rian a ngeimi zong rian tlai liomi zong a si tiah an langhter chap. Mah ti i mi ram kan va dornak i sual kan va tuah, lai kan va nawn tikah mah hi Minung pakhat pahnih nanmah sual ruangah Chin mipi vialte a khuihri Mizoram bawmhnak a dawtnak vialte kan sung rih lai. Cucaah cun tuan i ka chim bangin a herhmi cu Tlau hmun khua, Falam peng Tlau hmun khua le Bungzung khua a simi hna Mithattu tlaih khawh lomi minung pahnih hi khika CNO CNDM nih ṭha tein tlaih i Mizoram cozah sinah pek ding a si. I humzual ding a si lo. Kan i humzual cun an lungfah chinchin lai. Mah ti an tuah cun Mizoram mipi an hna ngam deuh lai. Mizoram ah khin atu ralzam in Chinmi hi thong sawm li thong sawm ah kan um lio si. Naite zongah Aizawl CYMA nih ralzaam ca an ti. Aizawl district a ummi chung Chin ralzaam vialte hna facang, chiti, niutila-pe ti bantuk tampi an kan bawmh. Mah an kan bawmh cu amah lioah mah ti i kanmah nih kan va thah hna ahcun zeitluk in dah an lung a fah lai. Kanmah dirhmun khi dirter u. Mizoram hi ral hong zam hna seh law Chinmi hong kan that hna seh hong kan vei hna seh law zeitindah kanmah nih cun kanmah sining khan van i ruat ve law zeitluk in dah kan thin a hun lai. Mah lio ah kanmah nih kan va thah hna. Kanmah nih an ram le an hmun an khuaram cia thilak kan va velh hna. Mizoram mipi nih zetindah an lungthla an celh lai? Cucaah cun hmailei ah nan fa nan nau nan chung nan khat cun atu lio cu pengtlang hriamtlai pawl nih biatak tein uknak an hruai caah ṭha tein a hau hriamtlai bu ni si zongah nan peng nan tlang kha ṭha tein nan cawn. nan chim cawnpiak cio hna a hau. Ralzaam in kan um, mi ramdang ah khuasami kan si. Cucaah cun fel fai tein umto ṭhutto i zuam cio u. Mi ram ah nan duh paoh in khua nan sa lai lo, mi tangta nan i dor lai, zudin saba in nan va um lai lo, Nan va umtonak ah anmah nih an ngeihmi an culture, an nunphung, an upadi sermi le an Khrihfa biaknak he aa pehtlaimi vialte felfai tein nan va zulh khawh cio a hau timi zong hi i cawnpiak cio kha a biapi tuk hringhran. Cucaah cun atu Mizoram Pu Sang Kima thihnak ah Chinmi pathum nih an thah an thah tikah Pahnih an tlaih khawh hna lo tikah an lung a fak tuk. Pakhat lawng an tlaih khawh tikah an lung a fak tuk. Hi pahnih hna zong tlaih hrimhrim ding timi kha an thinlung a um. Cucaah cun an thinlung a dam nakhnga caah kan chim bangin a peng a tlang hriamtlai phu a simi hna nih CNO CNDF zong nih mah hi ṭha tein nan tawlrel piak hna i Mizoram Farkawn khua mipi weihme sin zongah ngaihthiamnak hal in a tlaih zong nan tlaih hna i vei ah nan hei kuat hna ding a si. Mah ti kan tuah, mah ti kan kalpi lo cun ngakuang pakhat ah nga pakhat a thut ruangah Ngadang vialte a thutpi ti si. Anmah ruangah Mizoram ah zeitluk in dah Chinmi dang vialte thongsawm i thongsawm in harnak an tuar lai. Tuar khawh a si. An lung a fak tuk. Vavelh sawsawh, fir va fir ti bantuk maw, ah haisi va zuar i tlaih timi le atu an mi nunnak va lak, an nunnak va lak Mi va thah. Mah hi cu aa dang. Aa dangmi a si caah a case a sang tuk. Cucaah cun mah kong he pehtlai in Chinmi dang hna zong nih mah hi i ralrin ding a si. Nan thin a han ko, nan thin a hun ko, nan lung a fah ko an in zomh tein hna zongah Mizo mipi sinah i dor thiam a hau. Aa kannih ralzam kan si. midang bawmhnak a herhmi kan si. Midang toi ah kan i dor a hau timi thinlung kha kan ngeih hrimhrim kha a biapi tuk. Mah ti i kanmah kan ram bantuk i zudin sa ei duh paoh in va tlon va len Mizoram phung le phai va zulh duh lo. Duhning paoh va cawl cang. Lailei bantuk um i Mizoram kan vohum ahcun mimit kan kem lai. U le nau kan si an ti zongah an duh lo ahcun an duh lo ning bantuk in Kawlram ah an kan kirter khawh. Kawlram ah an kan kuat khawh dih. Atu lebang cu India Central cozahpi nih Mizoram Naga Manipur boundary ramri vialte kor kan pet tlaihnak ramri vialte kha tu kha biatak tein rengh a timh. Rengh a timh tikah Mizoram nain a hlan bantuk in duh po in fawi tein valuh chuah hi a har te men lai ti kha zumh si. Mah lio ah kan va kal i mi, mi nunnak kan va lak, mi nunnak kan va lak, mi kan va thah hna. a si kho lo bak mi a si. Cucaah cun tuan ka chim bangin mah hi cu an peng an tlang an khua upa hruaitu hna nih Mizoram Farkawn khua khuanu khuapa YMA mah hi ṭha tein nawlnak an tuah hrimhrim a hau. Mah ti Nawlnak an tuah lo ahcun hmailei ah kan lam a pit dih lai. Nga pakhat, nga kuang, kuang khat ah nga pakhat a thut ruangah nga dang a thu dih ti si i anmah ruangah fakpi harnak kan tuar khawh. Cucaah cun zei si hmanh ah Mizoram mipi an lungdam nak dingah nawlnak ṭha tein tuah. Cun Khika lei hriamtlai khuatlang hruaitu hna nih Mizoram YMA sinah Farkawn YMA sinah Farkawn Council pawl sinah Farkawn mipi sinah ṭha tein toidor bu tein ngaihthiam va tuah a hau. Ngaihthiam va hal a herh. Mah ti lo cun An lung a fak tuk. Atu hi biatak tein a dang sualnak a ngei lomi ralzaam pawl cung zongah thil ṭhalo an tuah khawh. Midang nunnak ralzaam pawl caah a him lo ngaingai khawh. Cucaah cun zei si hmanh ah An peng an tlang. Mi thattu tiah Farkawn le Wei men nih an langhtermi hna an nu, an pa, an chung le hna nih tawlrel i mah hi tha tein ngaihthiam halnak, kan Laiphung tein sathil luatnak he va len va kai hrimhrim a haumi si. Mah lo ahcun Farkawn khua ralzaam lawng hlah, Mizoram i ralzaam vialte kha a hnursuan dih hna lai. Cucaah mah hi